Ona wendi nyaka bedroom, nyaka, nyaka sitting room, nyaka gachi, mm. nyaka jikondi, mm. wan wan wendi kamora mora mi rwako wa wan wan thuolo. Mm. Wodi nyaboro chakre sa aboro, abirio mar otieno, aboro mar otieno chiko. Mm. Kineno simb ng'ama de choka ni online, kata bed mane in, kata mana mpango wa kando mare, mm. kata girlfriend, iwinjo, mm. kata jabathe moro. Kineno simb di choka ni online, mm. sa auchiel abiriyo aboro mar otieno kik item ni gocho kik item ni gocho e simuno kik dichuono nindo en onge online chiege chiege matimo patrol e simbe kik item ni gocho inyalo rado gi face seche moko aidha oidhi ni godo igo video mm. inyalo po kirando gi wang ma wang watini iwinjo iseneno wanga ming'eyo mipo kineno ineno ka en online saa abiriyo aboro samoro madame ma koro timo patro eh sadame ok ni samoro Mm. dichwo no ok nen seche go nindo Mm, so i- i- i- i- icheke ni to odiochieng' no wuotho nade mm, juma osebedo kochat gi ng'a gini mm. calls dial ma- gini dial calls mage Chang' nade. ng'a gini mang'enye Koro kimbi Vi- moro wang'i go video call. video calls gini ng'a mang'eny e jumani ng'ama nokawo namba ahinya Mm. ni koka imbi wacho ni ah bepa ni kare pod neno we mondo a- a- agone ane gini amosego Eh. anene konindo eh. anene kaka koro dong' gi ataya mare mag pien ibiro neno ma pok one kendo kang' nichak ibul simuno forever miyo no timo patrol e simb dichuo eh. achana nalo eh? nalo okay nalo ne mok berni samo timo samo timo patrol no eh. wane jok motimo ne patrol koro warado jo patolorado koro udhi mbele koso ung'ado tok hai nyiego nyiego kendo eh. to pito tieno eh. borsi wacho ni nyiego to ere jaduong' ne adwa mose ah, sadi chien magogo magunyachien manmgona chwara simu sadi Madam, punguza ujinga. Punguza ujinga. Ati mangwe simu jamani. Kuna ujinga ki ujinga. Hii simu ni yetu. Po... Simu na nwarwa kodi. Kodi yenu. Eh, mani wuo koda simu chora. Habari vokiro wuo. Nikech ng'ama dhako to koso ok nyal tamo. Mm. Ng'ini ng'ama dhako koponi dwa fuati. Mm. Ni wuonye buru dwa luwi rondo. Mm. to kata be mane juma iwuotho ke ler maonge kata mana kosa moro miseradogo kata achiel eh. en onya kata mana dhi e kalenda mane korot eh. openj ni uis june winja nyaka oyud ni makosa months of the year ka wewe januari ukuwuoye february ukuwuoye march ukuwuoye who is this june mano ngama mi yudo manyuni sikandon makosa ok nyatame yudo oyudi makatiriek who is june june ni ng'a to juu ting'e ni kata kuma juu to ing'e noyude e kalenda e kor ot 2021 year 2021 oyudo jun who is jun kanyo ing'e ni nyalo golo dha kok itang kok in ma dichuo mong'e dwoko gi dwol mamuol Eh. who is jun Eh, you have to explain to jun ting'e ni kata nonene e kor ot kanyo ni ma to mana month of the year eh,

Jo patrol gi. To to- to gin nyaka gigo jo patrol kigoyo e simu sama gitime patrol joma mine o- owe To- Gigo. to bing'e bing'e kaka oyudo patrol ing'e ni password biketo Eh. samoro iketo en osense en fingerprint donge Eh, kawo lweti ing'e ni kineno. nindo sekawo lweti mo- mi yawa moko bing'e noketo yani once ni kata mana dendi uwicho kata mana e wang'i kama okete kata okadha kata e wang'i kama mano ing'e ni simu oseyawore ido ini twaro koka chwo bing'e ni ong'e twaro bas koro gima omanyo dongo yudo ah? dongo yudo to kes nitie chung' ane ema iwinjo ni ng'un ng'ani we need to talk notieno ei chung' wadwa wuoyo to wawacho ang'o sani okiwa neni we need to talk sit down watok ang'o si- watok ang'o dinindi to light bosemoki we need to talk tang'o ma watoko wach nitie an gi topic kionge wach to di bedi winji